Bore da, yym, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gyflwyno heddiw. Yym, dwi'n gweithio fel Uwch Swyddog Talent a Phrentisiaethau yn Cyngor Gwynedd ac yn gyfrifol am y cynllun prentisiaethau a wedyn yn cynllun hyfforddeion ni, sef cynllun yfory. Wan, er bod y cynllun hyfforddeion proffesiynol wedi bod yma ers cyn co mewn gwirionedd, Yym ma' cynllun yfory yym fel 'dan ni'n adnabod o heddiw yn ei le ers 2017 a'r cynllun prentisiaetha ers 2019. Mae 'na 85 'di bod ar y cynlluniau hyd yma, sef 55 prentis a deg ar hugian o hyfforddai proffesiynol. Yym ac ar y funud mae'r cyfradd cadw staff ni'n yn y cynllun prentisiaetha tua 85 y cant a'r cyfradd cadw staff ar gyfer cynllun yfory yn tua 95 y cant. Wan, mae'r ymrwymiad i'r Gymraeg wedi bod yn rhan greiddiol o ffabric y ddau gynllun o'r cychwyn cynta. Does na'm byd yn newydd yy yn fanna mewn gwirionedd, Um, fel mae o fo swyddi um, Cyngor Gwynedd yn gyffredinol. Fel ydych chi'n gwybod ella, mae'r Gymraeg yn cael ei hystyried yn sgil hanfodol ar gyfer pob swydd yn y Cyngor, um, ac mae'n rhaid i ofynion iaith bob swydd gael i hasesu yn erbyn y fframwaith iaith. Wan, yn gyffredinol, da ni'n penodi pobl sy'n cyrraedd y dynodiad iaith, ond mae werth sôn, wrth gwrs, fel, fel y bydd llawer un ohonoch chi'n gwybod, yn bod ni mewn sefyllfa eitha unigryw yma yng Ngwynedd, lle mae yna nifer uchel o siaradwyr Cymraeg, 64 y cant yn ôl y, y cyfrifiad dwytha. Ac felly o ystyried bod cynghorau'n tueddu i gyflogi um, o fewn yr er boblogaeth leol, mae'r tebygolrwydd bod gynnon ni bobl o fewn y boblogaeth efo'r sgiliau cywir yn mynd i fod yn uwch. Ond dydy hynny ddim wastad i ddeud nad oes 'na heriau. Yym, ma'r profiad efo sefydliadau lled braich fel, ac ac un enghraifft ydy hwn, asiant cefnffyrdd gogledd a chanolbarth Cymru, Namwtran Saesneg, bod gen ni berthynas wych hefo nhw. Yym, ond ia, ma' 'na heriau'n medru dod, yym, achos 'yn bod ni'n dueddol o fod yn gweithio mewn ffordd sy ella chydig yn wahanol. Wan, dydy'r asiantaeth uh, cyfnffyrdd sy'n gweithio ran Llywodraeth Cymru ddim yn atebol i bolisi iaith mewnol y cyngor uh, nac i safona uh, iaith cyngor Gwynedd, ond yn hytrach maen nhw'n atebol i safonau iaith Llywodraeth Cymru. Uh, mewn gwirionedd, di hynna ddim yn fod i wneud llawer o wahaniaeth uh, chi, gan mae'r un safona ydyn nhw. Uh, ond o ran recrwtio, mae'n golygu bod rhaid iddyn nhw ddilyn y safon um, o ran categoreiddio swydd yn ôl y dewis hanfodol neu dymunol ac yn y blaen, ond dim rheidrwydd anyn nhw i osod y lefelau iaith fel da ni yn ei wneud. Wedyn, achos bod blaenoriaethau iaith a recriwtio yn ymwtsa neu'r asiant canffyrdd yn, yn wahanol, maen nhw'n gwasanaethu ardal llawer iawn ehangach na beth da ni'n ei wneud fel cyngor jyst yn canolbwyntio ar gyngor Gwynedd. Mae'n gallu cymryd allan mwy o waith i i ffendio'r man canol pan 'dan ni'n mynd ati i i drafod ac ac i rhoi trefniada recriwtio ni llefydd. Wan ma'n datganiad o uchelgais ni ar y ar ar gyfer y cynllun prentisiaetha yym yn ymrwymiad diweddar diweddar iawn a deud y gwir yn ond y bwriad ar gyfer y dyfodol agos fydd gwneud yr un peth efo cynllun yfory. Ond ma'r elfen yym darpariaeth y gynnon ni ar gyfer cynllun yfory ychydig bach yn anoddach achos bod nifer o'r cymwystera yym sy'n cael eu dilyn yn rhan o'r cynllun yna yym dim ond ar gael dros y ffin yym ac felly ddim ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond yn sicr 'dan ni am drio gweithio'n agosach um, efo Prifysgolion Cymru a'r Coleg Cymraeg i, i weld os oes bosib datblygu darpariaeth Gymraeg ar gyfer rhai meysydd, um, er enghraifft rheoli ac arweinyddiaeth. Yr un peth sy'n gyffredin am yr ddau gynllun mewn gwirionedd ydy yr elfen gwaith dydd i ddydd a wedyn yr elfen academaidd neu elfen y cymhwyster ar gyfer y ddau gynllun. A da ni'n ymdrechu fel tîm i'r gorau o'n gallu'n sicr i gyflwyno'r holl elfennau yna drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yn anodd weithiau ni'n sôn efo chi'n arbennig efo'r cyrsiau olradd um, ar gyfer hyfforddeon, gan bod y cyrsiau prifysgol ddim ar gael weithiau yng Nghymru, dim ond yn Lloegr. Ond ma' hi'n stori wahanol efo lot o'r cymwystera 'dan ni'n yn yn neud efo'r prentisiaid sy'n ca'l 'u cynnal ella gan ddarparwyr lleol fel grŵp Llandrillo Menai Prifysgol Bangor a wedyn Coleg Cambria. Yym ond ma'r holl weithgarwch sgynnon ni o gwmpas y cynllunia' yma sy'n cynnwys rhwydweithia' hyfforddeion a rhwydweithia' prentisiaid Yym ma' gynnon ni yym sesiyna yym gwesteion gwadd a wedyn ma' gynnon ni sesiyna lle 'dan ni'n gwadd arbenigwyr o fewn y cyngor i ddod i drin a thrafod hefo yym unigolion yn y ddau gynllun. Ma'r holl stwff yna'n digwydd yy drw gyfrwng y Gymraeg, yr holl sgilia meddal yna a ballu. Yym ond un o'r petha hyfryta i weld yy me- mewn difri 'di gweld prentis yn cychwyn hefo ni yym a- ar 'i ddiwrnod cynta ni ar 'i diwrnod cynta ac yn shy ac ella diffyg hyder um, yn defnyddio'r Gymraeg. A wedyn, ymhen blwyddyn, ddwy neu dair, yn gweld yr union brentis yna yn gallu cyfathrebu'n hyderus um, ac yn hapus i drin a thrafod yn, yn Gymraeg. Um, achos bod nhw wedi cael y cyfle, y platfform, ond yn bwysicach fyth ella, er gefnogaeth i wneud hynny. Wedyn, yn ddibynnol ar lefel iaith y prentis neu hyfforddau, mae yna lu o opsiynau fydryn ni gynnig um, ar gael i unigolion efo sgiliau Cymraeg, yn dibynnu ar hyn sy'n siwtio nhw yn rhinwedd beth maen nhw'n wneud a'i horiau gwaith nhw gan y blaen. Ond o ran dysgu Cymraeg neu barhau i dysgu, uh, mae modd iddyn nhw anteisio ar gyrsiau sydd ar gael drwy'r cynllun Cymraeg gwaith, sy'n cynnwys cyrsiau hunan astudio, Gwersi wythnosol drwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, neu sgyrsiau dwys efo Nant Gwrtheyrn er enghraifft. Mae gennym ni hefyd gynllun anffurfiol yn y cyngor, sef y cynllun cyfeillion Cymraeg, eh, lle mae staff yn cefnogi'i gilydd drwy'r ei amser i marfer i sgiliau Cymraeg. A mae yna wahanol opsiynau hefyd ar gael ar gyfer gloywi iaith, um, fel y cyfle i gwblhau tystysgrif sgiliau iaith. A wedyn mae'r tip Cymraeg y mis hefyd uh, yn cael ei ryddhau ar gyfer y staff i gyd. Mi ddyliwn i sôn bod yna dri hyfforddau yn ddiweddar wedi parsio'r cwrs disysgrif sgiliau iaith. Um, a mae hynna, dwi'n meddwl, yn dangos yn dydy ddim yn unig bod, bod gynnon ni gyflogau sydd awydd gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, Gymraeg, ond sydd hefyd awyr, awydd gwirioneddol lle i fireinio ei hiaith uh, ac, ac i ddatblygu elfennau ieithyddol um, trwy weithio yn Cyngor Gwynedd. Mae'r cwrs gloywi iaith o'i gwblhau yn llwyddiannus fel mae'r hyfforddion di wneud yn cynnig cymhwyster cenedlaethol cybac i ymgeiswyr um, a dwi wedi clywed pethau gwych am y cynllun. Um, wedyn, mae'r gwaith sydd ar y gweill efo ni efo datblygu'r prosiect darpariaeth iaith Gymraeg ar hyn o bryd. yn dangos, dwi'n meddwl, yn bod ni'n barod i roed adnodd yn ei le i wireddu ar ein uchelgais iaith. Yn dilyn y gwaith yma, da ni'n wirioneddol o'r farn yn Gyngor Gwynedd y pan mae'n dod i sôn am recriwtio, um, bod ni mewn sefyllfa um, i, i wir wneud gwahaniaeth ac, ac i fod mewn sefyllfa lle mae Gwynedd yn gallu dangos y ffordd ac yn sicr arloesi yn y maes yma. Um, Wel, mi fydra i siarad efo chi um, am hydoedd um, yy am 'yn ymdrechion ni ar gyfer recriwtio drw gyfrwng y Gymraeg ond yym yr hyn sgen i nesa ato yym i ar 'ych cyfer chi ydi yym profiad Osian o ddoth Osian nath o gymhwyso'n Goleg yr Iesu yn Rhydychen yym a gafwyd gwirioneddol gan Osian i ddod yn ôl i weithio yym yy yn ôl yng Nghymru ond yn bwysicach fyth falla drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Osian yn hyfforddai diweddar sydd we- rŵan yn gweithio yn swyddfa uh, y prif weithredwr. Wedyn, dwi ddim yn mynd i siarad dim, dim pellach, dwi'n mynd i'ch trosglwyddo chi wan at fideo mae Osian di wneud um, gan bod o ar ei wyliau ar hyn o bryd. Wedyn, dwi'n gobeithio bod fi wedi maestroli'r dechnoleg yma um, a bod chi'n mynd i fedru gweld um, neu glywed hanes osian. So, include computer sound, Windows. Bore da bawb, a diolch yn fawr am fy ngwahodd i'r seminar heddiw. Osian ydw i, um, a dwi'n gweithio'n swyddfa'r Prif Weithredwr yng Nghyngor Gwynedd, a hynny'n dilyn oddeutu dwy flynedd fel hyfforddai graddedig ar gynllun graddedigion y Cyngor, sef Cynllun y Fori. Nawr, rhaid i mi ddeud sori yn y lle cyntaf am beidio â gallu ymuno â'r seminar heddiw'n fyw, felly recordiad byr sydd gennau um, am ymhrofiad i o ddychwelyd i Ogledd Cymru i weithio um, ar ôl astudio'n Lloegr, a'r rôl y chwaraeodd cynllun graddedigion Cyngor Gwynedd yn fy nenu i ddechrau gyrfa yng Nghymru a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg, um, iaith sydd wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed. Felly, pwy ydw i? Dwi'n wreiddiol ac yn byw'n bresennol yn Abergele, Sir Conwy, um, ac mi wnes i astudio yn Ysgol y Creuddyn, Llandudno, cyn symud i'r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen, Coleg yr Iesu, i astudio graddau israddedig a meistr mewn hanes. Yno, roedd y Gymraeg yn bwysig iawn i mi, um, ac ys i'r fraint o fod yn llywydd ar Gymdeithas Gymraeg y Brifysgol Cymdeithas Dafydd ap Gwilym. Felly, er mai symud i Lundain a'r dinasoedd fawr oedd bwriad y rhan fwyaf o'n cwmpas i yn y brifysgol ar ôl graddio, mi o'n i'n awyddus iawn i ddychwelyd i Gymru i weithio a chael gwneud hynny'n ddelfrydol um, trwy gyfrwng y Gymraeg. A dyna pryd nes i ddod ar draws cynllun yfory, sef cynllun datblygu graddedigion Cyngor Gwynedd. Nawr, mae cynllunio graddedigion yn amrywio rhwng un sefydliad a'r llall, ond maen nhw i gyd yn cynnig swydd lefel mynediad sydd fel arfer yn cyplysu dau beth, profiad y gwaith lefel uchel ac amrywiol ar un llaw, um, ac hyfforddiant mewn maes perthnasol i'r gwaith dydd i ddydd ar y llaw arall. Maen nhw'n apelio at lawer iawn o raddedigion ac oedd hyn yn sicr yn wir i mi ar ôl graddio, um, am fod yr amrywiaeth o brofiadau gwaith a'r cyfleoedd hunan ddatblygu yn hwb arbennig ar gyfer dilyn gyrfa. Y nod ydy datblygu arweinwyr ac arbenigwyr nesaf y sefydliad. Ond yr hyn sy'n gwneud cynllun yfory mor unigryw ydy'r iaith Gymraeg. Mae'r hyfforddeion graddedig i gyd yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cael eu cefnogi i ddatblygu a gloywi sgiliau iaith nhw yn y Gymraeg ac maen nhw'n gwneud hyn i gyd mewn maes gwaith penodol. gan gynnwys cynllunio, cyllid, y gyfraith, caffael, um, cyfathrebu a chyfieithu, rheoli digwyddiadau, datblygiad economaidd, iechyd y gofal a chynhwysiant amrywiaeth a chydraddoldeb. Nawr yn, yn fach o si, mi o'n i ar ffrwd ychydig yn wahanol ac ychydig yn fwy cyffredinol um, ac mi o'n i'n symud o gwmpas y cyngor ar leoliadau gwaith mewn nifer o wasanaethau a meysydd gwaith gwahanol. Um, dwi wedi mwynhau cyfnodau mewn tair adran, sef cefnogaeth gorfforaethol, yn gweithio ar gynlluniau datblygu talent, economi a chymuned, yn arwain ar brosiect adfywio yn ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, ac yn yr adran priffyrdd a bwytystrefol, datblygu cynllun cynnal asedau priffyrdd newydd y cyngor. Ac o gwmpas y gwaith dydd i ddydd, dwi'n ffodus hefyd o gael yn noddi gan y Cyngor i astudio'n rhan amser am radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus, MPA ym Mhrifysgol Efrog, sy'n debyg iawn um, i'r MBA, uh, gradd Meistr mewn Busnes, um, yn y sector breifat. Um, a'r gofyn yn y cymhwyster hwn ydy um, defnyddio heriau rheolaethol a pholisi yn y gweithle swn yn achos i Cyngor Gwynedd fel astudiaethau achos yn y traethodau ym mhob modiwl. Nawr, dwi bellach yn gweithio yn swyddfa'r Prif Weithredwr yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Corfforaethol um, ar brosiectau sy'n cynnwys um, prosiect, prosiectau strategol ac herio perfformiad gwasanaethau. Ond mae fy niolch chi am fy nwy mlynedd ar y cynllun yn fawr. Um, Mae'r cynllun wedi rhoi llwyfan gadarn i mi datblygu gyrfa, i ennill profiadau gwaith gwerthfawr a datblygu fy sgiliau, a hyn i gyd tra'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg bron yn gyfan gwbl. Mae'r cynllun a'r cyngor yn gyfle unigryw um, i gael trochi mewn sefydliad sydd â'r Gymraeg fel iaith busnes a thrwy hyn datblygu sgiliau dwyieithrwydd yn y gweithle. Ac i'r sawl ar y cynllun fel fi gwnaeth astudio yn Saesneg yn y brifysgol, da ni wedi mwynhau hyfforddiant um, a chyfleoedd i hunan i, i ailfagu hyder yn y Gymraeg a datblygu ein sgiliau um, proffesiynol yn yr iaith. Fach o si a dau hyfforddai arall, Yym, mae'r Cyngor yn ddiweddar wedi noddi i ddilyn cwrs gloywi iaith yn Mhrifysgol Bangor ar gyfer cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Digwydd bod, um, astudion Lloegr gwnaeth tri ohonom, um, lle nad oedd modd i ni gwblhau'r dysysgrif fel myfyrwyr prifysgolion Cymru. Felly mae'n ddifur nodi um, yr, y rôl chwaraeodd y cynllun yn hyn o beth yn rhoi'r cyfle yma i ni. Um, ac yn ogystal ac hyn, um, mae hyfforddeion eraill um, wedi dilyn cyrs cyrsiau gloywiaeth yn Nant Gwrthein. Nawr, mae'r cynllun wedi rhoi lot, mawr, lot fawr i, um, i mi'n bersonol ac yn broffesiynol, ond mae'n cyfrannu'n fawr hefyd at anghenion um, gorfforaethol y cyngor o ran recriwtio, datblygu a denu talent a chynllunio'r gweithlu. Ond yn treiddio trwy hyn i gyd, mae'r Gymraeg yn gwbl hanfodol fel ydych chi'n ei weld, ac mae o'n cael ei brisio'n uchel, nid yn unig gan gydlynwyr y cynllun, um, ond ei hyfforddeion hefyd, hefyd ac yn fy achos i, um, mi wnaeth y, y Gymraeg fy nenu i um, at y cynllun graddedigion hwn. Felly, cynllun yfory wedi rhoi cyfleoedd arbennig i mi ddychwelyd i Gymru ac i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Lle'r hyn oll sgen i ddeud ydy jyst mynegu fy niolch am y cyfle um, ffantastig hwn a swn i'n awgrymu, awgr, awg, awgrymu union, unrhyw berson drio'n swydd um, ar y cynllun. Felly, diolch yn fawr.